di minister of di federal capital territory fct wey be mr yeso wike on wednesday wey be di twenty-first day of august for inside dis year twenty twenty-four im don rule out di possibility of settling di banter wey im get wit di rivers state governor wey be siminalayi fubara oga wike say lie lie to lie lie e no possible say im go come be friends last last and im go come later settle with the Rivers State governor and he said there is no going back on this indecision about Fubara matter. In the yarn all these some Emma good people when in the address a media parley to mark in one year in office as the minister of the federal capital territory. And for inside this media parley, Oga Wike con dey talk plenty. He say im dey very much focused on delivering the mandate of President Bola Ahmed Tinubu and e no dey support Fubara. He come still dey yarn on my good people say he been fight for Governor Siminalayi Fubara to become governor in good conscience without any regret and now in the talk say he no wan be part of the family no wahala even arigbesola wey bring tinubu come board but today he no dey support the president again So in all honesty, he can tell country people say there is no going back and im people know very well say as im don yarn am so shall it be and last last people no dey play politics of integrity but him wey be wike him dey play am and na dem tell am say make him dey him dey so make dem allow am make him dey him dey kwanu and the matter e no dey worry am at all because him dey focused on the mandate wey mr presido bola ahmed tinubu give am for inside the federal capital territory all this talk emma eh, good people dey come from the minister of the federal capital territory wey be yeso wike and im dey yarn this one for inside the media parley to mark im one year in office and my good people you know say mr yeso wike and siminalaye fubara both of them don dey go bomber to bomber they don dey banter since for political power since governor siminalaye fubara just enter office as governor now this face off this quarter between these two e don affect the state house of assembly e come make them now come divide now despite the attempts by the presido wey be bola ahmed tinubu and other ogbonge political stakeholders to settle these people their crisis like like the thing still dey continue and still on the things and things wey happen for inside the media parley minister yeso wike con dismiss the claims by elder statesman wey be edwin clark say e dey use im influence with president bola ahmed tinubu to take intimidate governor siminalayi fubara of rivers state normally eh my good people when somebody sama this kind accuse give another person say in dey use in influence in dey use higher authority to dey intimidate person wey get lesser authority you understand the person suppose to like deny am small instead of that mr yeso wike come dey advise governor siminalayi fubara say eh make him stand firm and make him face the crisis head on according to di past rivers state govnor wey be jeso wike im say leadership e dey require resilience in di face of challenges na challenges na dey make pesin dey strong im con dey tok about di kain experience wey im get as govnor im say during im time im face similar challenges too but im no complain give anybody im no blame anybody and im no accuse ethnic groups im say im no know di party chief clerk wey im belong to but for inside di year 2014 wen im come outside to run for governor di chief clerk say no because na di turn of di ijaw im say nothing go make him wey be wike win but glory be to god last last im come win now even as dat im no be bad person wen im come support an ijaw man to be governor but he come become bad person because issues now don dey he say he no get anything wey this clerk never talk but he don vow say he no go ever respond the clerk talk about southern president he support the clerk the clerk talk about power rotation to the south he believe in that one so he support so which crime now wey he don commit for inside leadership everything must not be smooth him too him face him own crisis when him been dey inside office as governor him face the crisis squarely him face them head on and everybody see the things and things wey the federal government do am when him be governor he accuse any ethnic group no if anybody now come find himself for inside any leadership position that person suppose dey able to stand firm and face any crisis wey come im way that is what politics is all about sometimes it is good and the other times e no good at all at all and the fct minister wey be yeso wike he don plaster he don stand gidigba he say he no dey go anywhere he never ready to join the all progressive congress he don talk am before and he dey talk am again the work wey he dey do there now it was handed to him by the president of the federal republic of nigeria wey be bola ahmed tinubu and he dey very much focused

as to correct the injustice wey dey within the party and to ensure say the rights of members are very much protected the minister of fct wey be oga yeso wike he come still dey yarn for inside this media parley he come dey yarn dey give country people he say he want to clarify say this appointment wey president bola ahmed tinubu give am to be minister of the federal capital territory e no reach to make am comot body from di peoples democratic party rather dis na testament to im conviction in di ability of president bola ahmed tinubu to address di country's challenges and dis na motivate am to support president bola ahmed tinubu candidacy for inside di 2023 general elections all dis one emma eh, good pipo dey come from yeso wike wey be di minister of di federal capital territory and he still yarn this one for inside the media parley and he yarn am sake of say edwin clark bin don dey call bin don dey yarn say make dem expel am from the people's democratic party wey be im own party and dem come dey accuse yeso wike say im dey try to destroy rivers state with all the actions with all the banter wey im dey give siminalaye fubara wey be the governor of the state and mr yeso wike reaction e dey come a day after di peoples democratic party board of trustees come go declare dia support for governor siminalayi fubara based on di ongoing kwata di ongoing face-off wey dey happen between di governor and mr yeso wike wey be im predecessor and di current minister of di federal capital territory so dis man good pipo na di informate wey asimika share give all of una anyhow di tin be you for body feel free make you drop am inside our comment section

I dey bring another legit information for you my good people, abeg no go anywhere.